Сәлам дуслар! Бу көннәрдә Казанда Халыкара татар кызы бәйгесенең ярымфиналы уза. Шул уңайдан катнашучылар бүген Кәрим Тинчурин театрында җыелдылар. Кызлар инде интеллектуаль этапны узсалар да, безнең аларга үзебезнең сорауларыбыз бар. Бүгенге сораштыруыбыз Татарстан географиясенә багышланган. Кызлар җавап бирә алырлар микән? Әйдәгез бергәләп тикшерик. Исемең? Зилә.
Рәмилә.
Айгөл Шакирова. Минем исемем Әдилә. Минем исемем Илүзә. Зилә, сиңа беренче сорау. Ни өчен Актаныш халкы Татарстанда кояшны иң беренче булып каршы ала?
Ә, ни өчен? Чөнки көнбатыш, о, көнчыгышта урнашкан. Ул чөнки башкорт Башкортстан ягына якынрак һәм инде теге яктан килгән Көнчыгышка таба. көнчыгышка таба якынрак инде. Иң беренче булып, чөнки алар көнчыгышта урнашкан. Чөнки кояш Безнең яктан чыга башлый. Яктаныштан димәк, безнең як. Әйе, безнең як.
Мин тумышым белән Актаныш районыннан һәм инде кояшны иң беренче актанышлар каршы ала. Көнчыгыш булганга әйе. Чөнки алар Актаныш ягы, алар башкортларга якынрак бит. Бар көнчыгыш. Шуның өчен беренче. Татарстанның кайсы районы шәл бәйләү белән данлыклы дип уйлыйсыз? Оренбур.

Исеменә карасам, бер дә алай әйтмәссең, ләкин менә бер авылында Татарстанда иң шәп шәл. Исеменә карасаң, шәле. Шәле авылы, әлбәттә, ул район түгел. Ләкин төгәл шәле бәй, шәл бәйләү әйтә алмыйм. Безнең районда да бик күп бәйлиләр балык бистәсендә. Дөрес җавап алып кисәсе. Мин беләм әти әниләремнән бик күп бәйләүчеләр, алар үзләре дә яшь вакытларында аның белән шөгыльләнгән. Татарстанның иң борынгы һәм иң яшь шәһәрен ата. Иң, иң яшь, бәлки, Чаллы шәһәредер. Тагын да яшьрәк бер шәһәр бар. инновацион шәһәр ә иннополис һәм иң борынгысы иң борынгысы болгар иң борынгы болгар иң яшь шәһәре казан яшь иң яшь Так, нинди шәһәрләр бар әле безнең? Беренче гасырда. 21 гасырда дөрес. Яңа шәһәрме? Мин аның турында белмим, что ли? Беләмме?
Ул бик шундый а, Технологияләр белән бәйле шәһәр. А, Иннополис бит инде.
Иң яшь шәһәре Нижнекамсктыр. Юк.
Юкмы? Яңа инновацион шәһәр. Иннополис. Әйе, ә иң борынгысы Казан, әлбәттә.
Иң борынгы һәм иң яшь. Иң яшь шәһәре инде Иннополис. Иң борынгы шәһәре Казан.
Татарстанда мәйданы буенча иң зур район нинди дип уйлыйсың? И Аллам, сораулар. Әйдә дөресен әйтәм, белмим. Мамадыш.
Бөгелмә.
Бәлки Норлат районындыр. Зур шәһәре булган ул. Шәһәре түгел, менә район, менә үзең мае.
Түбән Кама районы. Казаннан иң ерак урнашкан район. Казаннан иң ерак урнашкан район. Актаныш түгелме үзе? Ютазы районы. Буа? Баулы районы. Баулы?
Татарстан территориясе аша ага торган иң озын елга.
Идел.
Кама.
Идел. Юкмы, Кама? Татарстандагы беренче нефть качалкасы кайда куела дип уйлыйсың? Кая бездә нефть җитештерәләр Татарстанда? Әлмәт.

Лениногорск шәһәрендә. Татарстанның иң урманлы районын нинди дип уйлыйсың?
Сез монда географияны миңа өйрәтәсез, әйме мин бер нәрсәне белмим. Хәзер беләм инде моннан соң. Иң урманлы шәһәр. Анда мишәрләр яши.
Чирмешән.
Чистай.
Мамадыш якларын ул инде. Балтач яклары түгелме? Нурлатмы?
Татарстанның иң бөек ноктасы ничек дип атала һәм ул кайсы районда урнашкан?
Иң бөек ноктасы шул Ютазы районында түгелме? Анда бик таулы җирләр. Иң бөек ноктасы.
Иң бөек ноктасы Шатыр Тавызныкай районында. Бу турыда ишеткәнем бар ием. Менә хәтле шума. Эчендә тора, исемә төшә алмыйм. Шатыртау.
Чөнки татар кызы конкурсының зональ этабында миңа шул сорау эләкте, мин анда җавап бирә алмадым. Ә хәзер мин аны на зубок беләм, чатыртау. Кайсы районда урнашкан? Һәм ул урнашкан.
Шатыртау сине җибәрми. Һәм ул урнашкан.
Әйдә безне дә өйрәтеп җибәр инде. Азнакай районында.
Азнакай районы. Все.
Чатыртауны мәңге онытмыйчакмын. Азнакайда урнашкан. Бу Чувашиядән булды. Мин Чувашиядән һәм Татарстанның нинди анда шәһәрләрен, районнарын бөтенләй белеп чыктым. Зиләне өйрәттек. Дуслар, шуның белән сораштыруыбыз тәмам һәм нәтиҗәдә нәрсә әйтәсе килә? Кызларга татар теленнән, мәдәниятеннән һәм башка бөек әйберләреннән тыш, аны география усында өйрәнсәң, начар булмас. Чөнки сорауларга күбесенчә дөрес җавап бирсәләр дә, кайбер районнарны һәм фактларны белеп бетермиләр.